God, mae hwn mor, mor gystadleuol â Monopoly, guys. Wow. Family killer fe. Uh, Homewrecker Monopoly. Beth mae'r staff yn neud? Summon an ancient evil that patrols the map, killing their enemies. Ooh. Ooh. Ond gallwn na lladd dy hun, ddo? Neu ydy e'n exclusive i

Mae ma, ma digon arian dy ti, o, ti jyst angen gwario fe. Ie, yeah, rwy'n ar y ochr anghywir y map. Right, fi'n mynd i ah. cael look. Dyma pwynt pwysig i gweld ble ti yna a bod yn tactegol. Yeah. Y gwylod dde, dde, mae yna fatha bwnsiad o allfedd dda, a wedyn mae yna um, fatha summon. Reit gwylod dde. Right, ond un munud, fi'n mynd i wneud rhywbeth gwahanol.

Does e ddim boost na dim byd. Ti just yn slafu. no. Be? Ti'n o'n difri. O, oh, ti ddim bod cyffwrdd â person arall? Na. Na, mynd ar ddar Reaper Tail. Neu, neu, neu, neu eich hun. So mae bach fel Snake.

Oh my god, cwningen gwyn. Mae hwnna'n creepy. Fel... Holy Grail. Yeah, dyna ni. Holy Grail. There we go, reference arall. Ond, rhaid dweud, y developers y game yma, byddai'n teimlo bydden nhw'n pobl hwyl i gael o gwmpas. Achos mae'r references i gyd o games yeah. eitha da. Ie. Yeah. Mae'r monster yn mynd i gael fi fan di.

Right. Beth mae hwn yn neud? Shoots a lethal boxing glove in the targeted direction. Ond faint mor bell efe, dyna'r issue. Yeah. Hmm. Beth ni, gyd eisiau ei fod. Wel, mae'r mae uh, magnet yn rhoi ti, like, Targeting area, falle bydd hwnna yn... Yeah. Yeah, dylwn ni wedi at least trio fe. Ti ddim. Oh! Oh, just mewn. Mae digon ras i gweld pwy sy'n gallu mynd ar draws y, y hewl i cael y holl all. Come on! oh. oh Hate oh, to see that happen. Ie, yeah, nwedig pan mynd i hun, ie. Yeah. Ond gwylod.

But we just need a game fwy diddorol, surely. James. Dyna pam fi'n gofyn am cael webcam ti, achos fi eisiau gweld ti mynd mewn o hyn he gyda gwyneb. uh, right. Oh, nice. Ooh, dyna ddim o lot o help. Sgwna ddim gymaint o help hynna. Oh, rwy'n fi meddwl rwy'n mynd i cael hwnna. Sad. Sar. Mae dys gen ti ddim digon o allweddi. O ie, ti yn ti gyda 78. Ie, mae dy byd draw fan hyn. Siw. Oh. Oh dear. Fi'n teimlo fi ddim di cael go am ages. Os fi ddim yn ennill un o'r gêm. Round, son am pam. Oh god. Oh.

There's a reason platformers died. Na. So, bai dweud hynny, dwi'n hwnna ddim yn wir. Mae chydig bach yn wir. Siap, Emis. Fel rwy'n lygo platformers. Fi'n caru pa ffôn. Sorry, sorry. sorry. Rwy wedi cyd o'r platform king. Na! Oedd o'n agos o. Oedd o'na, literally, fel, os yeah. bydd photo finish gyda fel doi ceffil, bydd nhw angen tynnu llun o'na, oedd o'n agos.

Wel, wel, O ia, mae gen ni maximum turns o 25. O, oh, na, 19. O, na. O, oh, so i'n mynd i gallu ennill lan. Dim gyda... Mae'n mynd i bod battle it out rhwng James a Emrys, fi'n credu.

Ooh, Breaking Blocks memory menu neu Selfish Stride. Hmm. Pa un pa un i ddefnyddio? Pa un i ddefnyddio? Pero... Oh, no. Haha. oh, a dyna i James. Right.

Ah. Dwi'n gweithio fo cwningan fi. Dwi'n gweithio fo cwningan fi'n brathu gwynaf chdi off. Funny ddo. Right. Bydd y pwynt fi wisgo gas mask os dim yn protective i rhag nuclear radiation. O, oh, ddim eto. Stop! Bydde fe'n mynd oh, am ti, mae'n mynd am... Uh... Ond mae'r cwrningen, y le yn ni'n gwybod, mae'n mynd clockwedd. So, mae hwn yn rhywbeth. Oh, here we go. So, neidio. Oh, hyn yn awful. Pam hyn o wain? Hello. Mae'n swnio'n hwyl. yeah. Achos mae'n hofi fel. Oh! Oh! Easy. Oh, God. Ti jyst ddim symud. Alle o'n i'n ail anna. O, oh, beth mae cwningen? Pam mae fe wedi zoom am mewn o'r cwningen? Just i ddangos faint o useless di. Ie. Alla chi gwneud y explosive yn... Ar... About y uh, hazard? Probably. Neu, gwneud yn y canol uh, dau nhw, a uh, cael gwair am Morgan ar un pryd. yeah. Caned. Ooh, nice.